Assalamu aleykum eziz illeşler. Bu gezekki videomuz Çagry beg barada bolar. Çagry beg takmynan hijri 380-nji, Milady dokuz ýüz togsanynjy ýylda dünýä inýär. Ol Seljuk nesil şalygynyň atasy Seljuk begiň agtygydyr. Çagra begiň kakasy Mikaýyl bin Seljuk gaýry dinli türki kowumlar bilen bolan söweşleriň birinde şehit bolýar. Şondan soňra Çagry beg bilen inisi Togrul bege atalary Seljuk beg howandarlyk edýär. Seljuk beg dünýeden gaýdandan soňra, maşgalanyň başyna öňden gelýän däbe görä onuň uly ogly Arslanýabgu geçýär. Çagry beg bilen inisi Togrul beg kakalary Mikaýyla bagly bolan kiçijik türkmen oguz toparyna kethudalyk edýärdiler. Olaryň Arslanýabgu beg bilen gatnaşygy gowşak bolupdyr. Çagry beg bilen Togrul beg özlerine bagly türkmen uruglary hem-de Ýusup Ýynal, Musa Ynanç begler bilen birlikde bir wagtlar Samany döwletine eden kömekleriniň garşylygynda maşgalanyň baştutany Arslan Ýagu hana berlen Buharanyň Nur etrabyna göçüp gelip, bu ýeri ýurt tutunýarlar. Garahanly hökümdary Bugra hanyň Samany döwletini syndyrandan soňra, Mawerannahyrda üýtgän syýasy şertler sebäpli, öň Samanylaryň ýarany bolan Arslan Ýagu indi Garahanly döwleti bilen agyz birikdirýär. Şol wagtlarda Çagry beg bilen Togrul beg Garahanly hökümdarlarynyň biri Ilig han Nasyryň hüjümine sezewar bolýarlar. we mejbury Bugra hanyň golastyna girmeli bolýarlar. Oňa gulluk edip ýörkäler, bir gün Bugra han hile gurap, Togrul begi tussag edýär. Şagry beg bu habar gelenden, dessine atlylaryny jemläp, Bugra hanyň öz üstüne iberen goşunlarynyň öňünden çykýar we bolan söweşde garahanlylaryň goşunlaryny derbi-dagyn edip, birnäçe serkerdesini-de ýesir alýar. Şondan soňra Bugra han Togrul begi azat edip, ýesir düşen serkerdeleri bilen çalyşýar. Bu wakadan soňra Çagry beg bilen Togrul beg Bugra hana gulluk etmeklerini bes edip, ýene-de Mawerannahra dolanýarlar. Ilig han Nasyryň ölüminden soňra, ýagny hijri dört ýüzünji, milady bir müň on iki, bir müň on üçünji ýyllar, Garahanly hökümdary Arslan han tarapyndan tussag edilen Gara hanlaryň şazadalarynyň biri Aly Tegin bendilikden gaçmagy başarýar we Arslan Ýagunyň ýardamy bilen Buharany eýeläp, bu ýerde özbaşdak Gara hanly begligini gurýar. Ol ýarany Arslan Ýagunyň gyzyna öýlenmek bilen begligini has-da güýçlendirýär. Bu hadysalaryň bolup geçen heňňamlarynda Çagry beg hem-de Togrul beg bilen Arslan Ýabgunyň arasyna sowuklyk düşýär. Hatda soňabaka bu sowuklyk has-da çuňlaşýar. Munuň netijesinde Aly Tegin Arslan Ýabgunyň hem kömek etmegi bilen Çagry beg hem-de Togrul bege garşy harby hereketlere girişýär we olary özüne boýun bolmaga mejbur edýär. Bir tarapdan Bugra hanyň, beýleki tarapdan Aly Teginiň zor salmagy bilen kyn ýagdaýa düşen Çagry beg bilen Togrul beg özlerine täze ýurt edinmek, ýer gözlemek hakynda karara gelýärler. Bu sebäpli Togrul beg ýanyndaky türkmen maşgalalary bilen bile çöle çekilmelidi. Çagry beg bolsa Wizantiýanyň häkimiýeti astynda bolan Anadolyny öwrenmek üçin ýörişe çykmalydy. Şondan soň köp wagt geçmänkä, Çagry beg üç müň türkmen atly goşuny bilen Mawerennahrdan günbatar tarapa ýola düşýär. Ol bir müň on bäşinji ýylda Gaznaly döwletiniň häkimiýeti astynda bolan Horasanyň üsti bilen Yraky Ajem topraklaryna girýär. Horasanyň häkimi Arslan Jazyp ony her näçe yzarlasa-da, Çagry begiň ýyldyrym ýaly hereket edýän goşunynyň yzyndan ýetip bilmeýär. Gaznaly hökümdary Soltan Mahmyt şol wagtlar Hindistanda ýörişde eken. Ol Çagry begiň Horasanyň üstünden geçip gidenini eşidip, onuň öňüni almandygy üçin Arslan Jazyba örän gazaply daraýar. Çagry beg ýörişini dowam etdirip, Azerbaýjanyň üsti bilen Gündogar Anadolynyň serhedini geçýär we Wan köli sebitlerine girýär. Ilkinji bolup Anadoly topraklaryna giren, ylaýta-da, ermeni çeşmelerinde beýan edilişi ýaly, naýzaly, Ok ýaýly, billeri kemerli, saçlary örülen, ýel ýaly okdurylýan türk atlylary bilen ýüzbe-ýüz bolan serkerde Senekerimiň baştutanlygyndaky wizantiýaly goşunlar ýagyş ýaly ýagýan oklaryň öňünde durup bilmän, derbe-dagyn bolýarlar. Şeýlelikde, Wan köli sebitiniň uly bölegi Çagry begiň golastyna geçýär. Ol soňra günbatara ýönelip, gürjileriň ýaşaýan Nahçywan şäherine ýöriş edýär. Wizantiýanyň gürji asylly serkerdesi Liparit seljuklar bilen söweşe girmäge ýürek edip bilmeýär. Şeýlelikde, Çagry beg bu töwerekleri-de aňsatlyk bilen eýeleýär. Ol şondan soňra Dubin şäheriniň günortasynda ýerleşýän Nig sebitine ýönelýär we bu ýerde wizantiýaly serkerde Wasak Pahlawininiň goşunyny derbi-dagyn edýär. Esgerleri bilen gaçyp barýan Wasak Pahlawini hem seljuk türkmenleri tarapyndan öldürilýär. Şunlukda, Çagry beg Nik sebitini-de gol astyna geçirýär. Netijede, ol geljekde ýurt edinmek maksady bilen amala aşyran bu ýörişini uly üstünlik bilen tamamlaýar. Çagry beg ýörişiň dowamynda bu ýerlerde özüne soň goşulan atlylar bilen birlikde sany bäş-alty müňe ýetýän, şol döwür üçin kiçiräk goşun birligi hasaplanýan türkmen atly goşunynyň öňünde durup biljek hiç hili güýjüň ýokdugyny, Wizantiýanyň Gündogar Anadolyny özlerinden goramakdan ejizdigini doly subut edýär. Ol yza gaýdyşyn, Azerbaýjan Horasan topraklarynyň üstünden geçýär we bu gezegem Arslanjazyýewiň özüni yzarlamagyndan ussatlyk bilen sypmagy başaryp, Mawerannahyra, inisi Togrul begiň ýanyna dolanýar. Çagry beg eden ýörişi hakynda oňa maglumat berende, Biz bu ýerdäki Garahanly we Gaznaly döwletlerine garşy çykyp bilmeris. Olar örän güýçli. Emma Horasan, Azerbaýjan, Gündogar Anadola gidip, ol ýerlerde hökümdarlygymyzy gurup bileris. Çünki öňümizden çykyp biljek hiç hili güýç görmedim, diýýär we Togrul begi günbatar tarapa göç etmäge çagyrýar. Hormatly ildeşler, Çagry beg baradaky wideomyzyň dowamyna indiki wideolarymyzda tomaşa edip bilersiňiz.